Okay this is Simon with I'm back once again with this special video on SKM Media 7 mepatwɔ sɛ wohwɛ video yi a ɛyɛ nneɛma bi ma like ɛkɔ so anaasɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ this uh, new system na MTN de aba no ama like ɛde problem bebree ɛreba na wohwɛ a Ɛɛ problem no ɛnfiri MTN problem no ɛnfiri MTN problem no ɛfiri some of the merchants no nneɛma a ɛɛ wɔyɛ anaasɛ rules a MTN de ato hɔ sɛ wɔn follow rules no a some of the merchants they don't want to apply by the rules no. Ɛno nti na ɛma ɛde saa problem ne ɔhaw no nyinaa yɛ dɛn? Aba. Nti mɛsrɛ wo sɛ ɛnnɛ ne wo first time a wohwɛ me anaasɛ wohwɛ SKM Media Serbia na wa subscribe. Mostly no video a meyɛ ɛyɛ meyɛ prank videos ɛna ɛɛ interview anaasɛ yeah interview ɛno na yɛ a mostly meyɛ dɛn meyɛ ba. meyɛ ada video bi about mtn uh, how a mtn merchant a big kill here and there uh, nneɛma a mtn wɔ sɛ ɔmo fa nto kwan mu a ɔmo nfa nto kwan mu a ɛyɛ affect some of the merchant no ma yɛ saa video no ba wei no. Ɛɛ, wohwɛ a, yɛ ɛɛ merchant no bebree no pɛ sika bebree. Na sika no nso, sɛ wopɛ sika na wamfa kwan pa no so a, ɛko tia wo. Nti mehu video bi a na obi ayɛ video no na ɔreka sɛ ɛɛ voters ID ɛyɛ new one no ɛɛ wokita wode kɔyɛ mobile money anaasɛ wokɔyi sika na MTN fa blɔki wɔ account no. Mpakyɛ ɛnyɛ saa na ɛte. just like sɛ merchant no mu bi na they don't abide by the rules and the regulation a mtn fo ayɛ den ɛde ama wɔn ɛna saa problems no nyinaa yɛ den ɛba nti ade no sei na ɛte maame nhyɛ mekita phone bi ɛwɔ ha se maame nhyɛ yɛnhyɛ adeɛ wɔ ha se ɛɛ ids a wobɛhia ansa na wode bɛyɛ transaction anaasɛ wobɛyi sika wɔ phone so. Nti yɛbɛhwɛ saa ID no. Okay, ID a wobɛhia yɛ baako baako six. One yɛ driver's license, uh, voter's ID, either sɛ new one anaasɛ old one no, ɛno na wobɛyi so. Voter's ID old one no deɛ wɔn yɛ twenty twelve no anaasɛ new one na wɔbɛtumi ayi so ɛna ɛɛ eh, ghana card wɔbɛtumi ayi so ghana card ɛna passport ɛna national health insurance ɛna snit ɛna snit saa ids wei mu na wɔbɛtumi ayɛ dɛ ɛde ayi sika ɛwɔ mobile money ɛɛ eh, merchant hɔ na problem ɛwɔ mu ni sɛ yɛba no ɛɛ eh, health insurance. ɛna ɛɛ passport, ɛna drivers license ne senate ne saa nneɛma four wei mu ɛyɛ a yɛ renew no every year nti sɛ wobɛyi sika wɔ merchant hɔ na wo ɛɛ health insurance ana drivers license anaasɛ ɛɛ passport no emu bi ɛyɛ dɛn a expire a. Ɛwɔ sɛ wo renew ansa na wobɛtumi ayɛ dɛn de ayi sika wɔ mobile money merchant hɔ. Saa na ade no ti. But here in the case sɛ some of the merchant no wobɛyi sika wɔ mo hɔnom a, nea nti a ɔmo MTN foɔ blɔki blɔki merchant no bi ɔmo sim ne sɛ, sɛ yɛmfa ne sɛ me meba abɛyi sika wɔ merchant hɔ. na sika no na meba abɛyi wɔ merchant hɔnom no, merchant no, esiane sɛ me menkita ID card anaasɛ driver's license, any ID no a wode bɛyi sika no, menkita saa ID no. Meba a, merchant no ankasa de ɔno ankasa ne voters ID, ne voters ID na ɔde ayi sika wɔ wo a me a me ba bɛyi sika no me me id a me de register me number no ɛyɛ different ɛna merchant no nso ɔkita different id yɛfrɛ no sɛ sɛ nipa no yɛ kwaku me yɛfrɛ me skm nti me skm ɛna meyɛ mobile money ɛna kwaku ba bɛyi sika wɔ me hɔ a me skm me skm na mede me voters id na mede ayɛ sika wɔ wo puaku no w'account no wohwɛ a ɛbɛyɛ yie ɛyɛ ayɛ sɛ ɛyɛ korɔ no anaasɛ ɛyɛ illegal ade na wo merchant no woyɛ dɛn woyɛ no wɔn si wo a wode wo card no ɛyɛ mobile money registration bring the same card no to any of the merchant no anaasɛ agent no na ɛkɔ yi sika. But here in the case sɛ merchant no esiane sɛ ɔpɛ sika nti nipa no ba na nipa no ɔnkita ID card a na ɔno merchant no deɛ ɔno ankasa ne voters ID anaasɛ sɛ nipa foforɔ bɛyɛ sika na ɔde saa nipa no ne voters ID ɛde ayɛ sika ma nipa bɛyɛ sɛ three four ɛnna MTN foɔ sɛ wɔhwɛ system no mu wɔn ho sɛ some of the merchant no wɔyɛ saa nneɛma no. Ɛno nti na wɔn ho a wo merchant no wɔn ho sɛ woyɛ saa nneɛma no na wɔn ayɛ dɛ wɔn ablɔk wɔ account no because woyɛ saa ɛyɛ illegal ɛyɛ against the policy na MTN ayɛ dɛ ɛde ama wɔn ɛno nti na MTN foɔ wɔn yɛ dɛ wɔn blɔk blɔk some of the merchant no wɔn ɛɛ sim no nti mi frɛ obi ɛwɔ MTN me office ɛna mi ne ne kasa na mi bisa ne so. Mate sɛ sei ne sei na ɛkɔ so na nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Ɛnna nnipa no kyerɛkyerɛɛ mu sɛ, Ade no sei sei na ɛyɛ dɛn? Ɛte, merchant no bi, wokɔyi sika a, instead sɛ ɔbɛbisa wo sɛ wo ankasa fa wo ID card na ɛmmra na fa bɛyi sika no, na ɔde ɔno ankasa ne ID card, anaasɛ obi ne ID card a ɔde ayi sika ma nnipa no, na ɔde the same ID no ayɛ dɛn? Ayi sika ama nnipa bɛyɛ sɛ four, five, anaasɛ ten. Ɛba ne saa no a, ɛyɛ, ɛnyɛ, because wokita wo ID card, me nso mekita me deɛ. Ntsi no ho nkwa sɛ memfa me me ID card ɛyɛ dɛn ɛyi sika mɔ wontumi mfa me me ATM card ɛnkɔ bank sɛ wode kɔ akɔyi ɛɛ eh, sika wɔ nipa de fɛ ni ATM anasɛ n'account mu ɛnyɛ yie saa nti na MTN fɔ yɛ dɛ ɔmo blɔki blɔki merchant no ɔmo sim no ɛnyɛ sɛ new voters ID card na ɔmo use no ɛna ɔmo blɔki ɛnyɛ ɛno New voters ID wobɛtumi de ayɛ sika, wobɛtumi de ayɛ biribiara ba adeɛ a wontumi nyɛ ne sɛ wontumi mfa no register mobile money ba wobɛtumi de ayɛ sika wɔ wɔ account mu ɛno nti ɛno na wobɛtumi ayɛ dɛ ɛde ayɛ ba sɛ wode new voters ID ɛkɔ akɔyɛ sika wɔ account mu na MTN fa block a biribi saa nyɛ dɛ ɛnni nti video no yɛbɛhwɛ saa video no a papa no ɛka sɛ ɛɛ Ebinom deɛ wɔn new voters ID ɛkɔyi sika ma wɔn ablɔki ne saa nneɛma bla bla bla ɛnyɛ saa na ɛte. Nti sɛ me me my advice ne sɛ sɛ nipa no bɛyi sika na ɔnkita yɛka ne sɛ voters ID a anaasɛ some of the customers na wɔn nso wɔn dua bu Ɛna wo merchant no na wonim ade no, you know more than the person. Nti nipa no ba explain the business anaasɛ explain nifa kyerɛ nipa no ɔnte ne ho ase yie. Sɛ nipa no ba na ɔnkita ina sɛ ID card a, the best thing ɛwɔ sɛ ɔnyɛ ne sɛ ɛɛ ɛwɔ sɛ wode ɛka kyerɛ nipa no sɛ sɛ ɔnkita ID a ɛnna mɛ transfer sika no afi wo phone no so de ato me phone no so na ma ma wo sika nti yɛfa no sɛ sɛ nipa yi sɛ fifty cedis a wodi one cedi bɛyɛ dɛ bɛka ho nti nipa no wokyagye no one cedi na one cedi no ɔhwɛ na ɛɛ ɛwɔ soro a next time ɔba a ɔde ne ɛɛ voters id anaasɛ id a ɔde yɛ dɛ ɔde yɛ registration ɔde saa id no bɛyɛ dɛ ɛbɛba wɔn nti saa nneɛma no most of the merchant no yɛn gyae yɛn pɛ sika saa. yɛmpɛ sika sa ɛno na ɛdi sa wɔn nti sɛ pro ɔmo kɔ ɔfis hɔ nom a ɔmo nka nokorɛ no nipa no ɔba na ɔbɛyi na ɔnketa a wodeɛ transfɛ sika no fa to wo fon so wɔn wo transfɛ sika no ɛde to wo fon no so a nipa no ɔmba with ɛm without a voters id nti mo ma yɛn hwɛ ɛno yie mɛkyɛnt no sika na wo pɛ sika a. Go through the right process ɛno na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛboa wo nti saa nsɛm na wɔn keka ne nyinaa mekɔ akra that was last week ɛna mekɔ akɔyi sika ɛwɔ one of merchant hɔ mekɔ yɛ a mebobɔ me number maa no wieɛ afei me allow cash out na me expect sɛ ɔbɛbisa me voters id anaasɛ any of the id no mehwɛ a na approval of message no ayɛ dɛn aba me phone no so. ɛna me ala mebɔ me code na sika no ba ɛna ɔbisa no sɛ adɛn wan bi wɔ aha se yɛn gye id card ana ɛna ɔsi wan gye me id card ɛna ɔsi aha se na ɔmo ngye id card nti me bisa no sɛ ah ɔnkyerɛ me sɛ na ɔyɛ ade no ɛna me yɛ a wankyerɛ me me ba bɛyi sika ɔmo si me fa my id card baba woyɛ without id card ɛna approval message no ɛba that means ɔmo saa nkorɔfoɔ no bi ɛka ɔmo a ɔmo di ɔmo ankasa ɔmo voters id anaasɛ nkorɔfoɔ deɛ ɛyɛ dɛn ɛyɛ ɛde ma wɔn ebi a na woyɛ ɛɛ yɛka ne sɛn subscriber anaasɛ customer wobɛbisa sɛ na ɛno ɛbɛ menim sɛ hɔnom ebi a ɛbɛtumi affect wɔ hɔnom aba nipa na ɛbɛtumi affect ne paa ɛyɛ merchant na anaasɛ agent na ɔkɔ akɔyɛ sika no wɔ hɔnom nti yɛnhwɛ saa hɔnom so yie ma yɛn mbremi mtn. wɔn de ɛɛ deɛ yɛka ne sɛ policy ne rules na ayɛ ne ato hɔ sɛ wokɔ against the rule na ɛnna ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛko atia wo nti mɛsrɛ wo sɛ wohwɛ video anaa wayɛ dɛn wɔ subscribe bi ɛde ama me na video bi mpɛ sɛ mɛyɛ baa ɛɛ ebi mu nkurɔfoɔ bi mu na wɔn frɛfrɛ me ɛfiri ɛɛ mobile money agent association ɛna wɔn ebi mu frɛ sɛ o menyɛ video nyinaa Me enlighten nkurɔfoɔ about eh, this mobile money thing ɛno nti na meyɛ dɛ meyɛ video nti mɛsrɛ wo sɛ wo so yɛ eh, eh, sɛ yɛfa no sɛ customer na wokɔ akɔyi sika mɛnka sɛ nipa no wonim no ɔhɔnom na woyi sika de bia nti wokɔ a ɔbɛtumi ayi without id card ɛno nti na mtn foɔ bɔɔ de rubɛ three months ɛka sɛ wo a woahu sɛ ID card no a wode yɛ registration no ɛnyɛ wo dea kɔ na kɔ kyengyi Ghana foɔ me nim yɛ problem sometimes na ɛwɔ sɛ nneɛma bi yɛ fa ma na yɛ fa hwi ansa na yɛ yɛ ni bɛ bere wɔ nneɛma bi ho wɔn bɔ dawuro almost three four months ɛka ya dan a ade ne start ebi mu sɛ ade na ɛnyɛ dan saa dan na ayɛ dɛ a start wɔn nti mo ma yɛn hwɛ yie ɛwɔ saa nneɛma ne nyinaa. na yɛnkɔ according to the rules and regulation a MTN foɔ ayɛ dɛ ɛde ama yɛn na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛboa nti mo ma yɛnhwɛ video no a papa no ɔrekasa no asɛm na ɔreka no ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ saa na ɛte ba merchant no bi na wɔn anyɛ nea MTN foɔ ayɛ dɛ ɛde ato kwan mu sɛ wɔyɛ dɛ wɔyɛ. Nti sɛ ebia wohwɛ a mɛsrɛ sɛ subscribe bi sɛ wohia more videos a ɛwɔ videos ɛwɔ hɔ sɛ sɛ na meka meyɛ prank videos ɛna interview ne ada videos as well nti mɛsrɛ sɛ wobɛ subscribe to STM Media 7 wo subscribe a yɛntew sika bi a yɛntew hwee wo subscribe wie a na wamea bell icon sɛnea anytime mɛ post video biara no wo ne first person wobɛyɛ dɛ wosan bɛka video nyankopɔn hyira power Mohwɛ allegations a ɛkɔ so wɔ Graphic Road, Obeche Villamte Circle, MTN office na ɛwɔ hanom no. Ae, wohwɛ nipa dodoɔ a ɛgu hanom a, Y'a block ɔmo nyinaa since. Y'a block obiaa mɛtwa so ɔmo ɔmo anyim naa. Ɛnyɛ allegation ketewa na ɛkɔ wɔ hanom no. Yɛakɔ yɛakɔ nti mo a mo aka na yɛn block Muslims mo nya hwɛ yie. Ɛnsɛm ɔmo ka no sɛ saa new voters ID card no ɛnyɛ adwuma wɔ system ne mu. Eti bebree a ɔmo nhyɛ ɔmo nyɛ wrong transactions bia but because of the new voters ID card no ɔmo use ɔmo yi ɔmo use yɛ no ɛno nti afa ho. Ade a block yɛfrɛ no sɛ mɛkyan bebree sim nti mo nso mo yɛ ahwɛ yie.